a ni tiri bilichinima yi kum la yi pɔhim zuɣusi maa wulana ka tɛhigu kana ti gbɛni ti kpuɣi n-zaŋ tiri bilichin kam zaa sa ŋun be kom maa zuɣu ka tibiri sɔŋda. M ba piri so m bɔhima bɔhigu ka n kana ni n ti labisi bɔhigu maa ka bilichinnim pam di di daafaa ni. Wula ka o bɔhi bɔhigu maa? O bɔhimi ni Dagbanli puuni daadam yaɣiri buri bee daadam bi yaɣiri buri din ka ti kɔhi shɛli ti yaa tariga ka guli kpamba? Iin, Dagbanli puuni daadam yaɣiri buri, daadam yaɣiri ŋmɛri ka a ŋme o. ka lahi ka biɛhigu ni bee ka a bu o ka lahi ka biɛhigu ni, tɔ amaa di lee saɣirimi. Wumpahi, din deei niŋ ka a pa daŋ kpɛma. Daŋ ŋɔ maa nyin ka sokam pa vuhiri tuura. Dinzuɣu saɣiŋgu yi saɣim daŋ maa luɣili kam naɣ la a tooni ka bɛ zaŋ li kana nti bo maligu ti li. Yɛtɔɣ shɛli yɛn niŋ ka di ʒiya, Gbaai bɛ ni yɛn nya li, nyini n-yɛn nyɛ ŋun yɛn be di tooni. to a yaɣa ŋmɛri hee a yaɣa ŋmɛri to zuɣu a ni yaɣa ŋmɛri maa chɛmi ka a gba zaa a ku lahi tooi chaŋ luɣu shɛli a ku lahi tooi chaŋ ka tiŋ gba salo pam pa biɛla a nuuni di zuɣu laa dabari shɛŋa ni yɛri ŋɔ di zooi pam ka neeri ti mali li ka o nyɛla ninkuri maŋli n yɛn nyɛ o di zuɣu ti ni Dagbanli mi puuni bɛ bi buri ninkurigu o mali yɛlimaŋli bee o ka yɛlimaŋli bɛ bi buri ninkurigu Dagbanli puuni ninkurigu mali yɛlimaŋli bee o ka yɛlimaŋli Dagbanli puuni ti bi turi o hee ti yɛn chɛ o ni jɛli ninkurilim maa ka di di o. Di zooya pam ka ninkurigu tum gala ka a bi yuli ninkurili maa zuɣu ka ŋme o ka gba sa ti yaɣi ŋmɛri ka bɛ ŋme a yo. A yi baŋ ka ti zani kali a zuliya puuni di zuɣu Dagbanli puuni, ninkura kpahirila ti zuɣu ni ni ti miri ninkura, paɣa nye o bee doo nye o, a ŋme o bee a ʒi o, o jilima nye sheli zaŋ ti o. Ŋun yi tum ninchɔɣu n-tali li be kuli kpali ŋɔ sani ka m pahi a binshɛɣu. Daadam so ŋun lahi yaɣiri ŋmɛri yaha, ninvuɣ so ŋun bi kpɛri yɛla ni, ninvuɣ so ŋun bi kpɛri yɛla ni. di zuɣuri be Dagbanli puuni, ka daadam yaɣi ŋmɛbu ka a ŋme o, ka nya yɛlli, So bɔɣu n-tooi mɔri, ka so bɔɣu kpalim zaɣibila, ka so nya sarati timsili be a a ka a kani, ka bɛ ni zaɣila ka a daa ŋme, ka di ti ʒi yɛl shɛli n ʒi maa ni. N tooi nya ka nachimba pa yɛra ni Dagbaŋ zaa so ku tooi boŋo na, n yɛra mini bapira, Bilichini bi yɛrilaa, biɛɣuni zuɣu ka bilichini bi yɛrilaa maa, Dagbaŋ zaa a ba gba pahila Dagbaŋ puuni, ka a mi pahi Dagbaŋ puuni, ka a ba piri pahi Dagbaŋ puuni ka a ba kpɛm pahi Dagbaŋ puuni ka yɛn tiɛ niriba zaa ni so ku tooi niŋ nyin binshɛɣu n ba pira zom dabiɛm dabiɛm zuɣu ka yuŋ zibira di zuɣu ka saɣim kɔŋko puli ka Naawuni ka saɣim kɔŋko zuɣu ka Naawuni nam puli yɛli shɛŋa bɛn chɛ ka di kpali maa puli ni di zuɣu a suhu yiɣisi nyin maa maa maŋa ka pala bi ti ti zaŋ o o kukolli n lee zaŋ gbe suhiŋga. A ni tooi yɛl li ka di nyɛ a suhu yiɣisi ka so ŋun ʒi nimaani a ni yɛli Dagbaŋ zaa maa zuɣu ka o gba pahi be Dagbaŋ maa kulinli zuɣu. O nuu di kali a naŋgban kpiini maa ni, amaa ka o zaŋ o nuu kpɛhi di puuni m-ba pira ka tindi o mi shɛli yɛla ka a ti niŋ daŋ tooni zuɣu. Amaa nyɛvili lan ka mini dabisili ka ni o lee be dunia. Ti jɛmdi so di yaa nyɛvili zualinsi, di zuɣu ka sokam mɔri gindi maa. Di zuɣu m-bapira, Dagbanli pun daa dan yaɣiri ŋmɛra, daa dan yaɣiri buri. Ni yɛra ŋɔ, lala ni bi yaɣiri Dagbaŋ ka a ŋme o ka bi neei biɛɣu. Ni yɛra ŋɔ, bi shɛba ban daa bi nya wumsibu ka be biɛhigu ni, bɛ yɛn ninkurugu yaɣi ŋmɛri, ka ninkurugu niŋ din bi niŋ, ka ŋun yuli yaɣi ninkurili maa zuɣu ka ŋme o. O chɛrimi ka a lɛbi waɣi a fa n-yihiri a tab waa zuɣu, o ni chɛmi ka a kpi ka ban kpalim saai. Ɛhii! Tɔ di zuɣu ninkur maŋa n-daa diri li. Di zuɣu hal bigbam ni o yi ŋme o, o ni ŋme bia maa labisi. Di zuɣu m-bapira, a mini neei ti mali gari, dama ka a kpahim ka a mini o yaɣi saɣi, ka a ŋme o, ka o bi gariga. M ba pala nyunyubu pahi, di zooya pam ka a niŋ suɣulo ni yɛra ŋɔ, ka bɛ ti yɛrila shɛb ya ka di lan pa ni nyini. Di zuɣu Dagbanli pun daa dam yaɣili ŋmɛra, To amaa lala n-lira, Wari bi chɛ yi niriba ni di yɛla man Yaɣiburi, aai! A yuli ʒim o ka lib o tapaɣa bɛ sani yɛrila so yɛla, amaa ka ni nyini. M banima, n zom ya dabiɛm n yɛra saha shɛlikam man wula mi lan gari ma ni gari so ŋuna, Naawuni m-mi o.